A hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuari lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan dol duh hmasa hna. Musli hi vawleicung ah a nungdammi satihlam an si law a chiahtakmi nih le nang hna cu nihin chun tiang sunsak a hlawh zungzal ko rih. Mah tluk in hin martial art vawlei ah limhang ngei minthang le miroling le alar hi an tam theng lai lo dah. Martial artist le actor sinak a kem chihmi Bruce Lee tiah kan theih lengmangmi hi a min taktak cu Lee Chen Fang a si. Li Junfang tiah zong kawl e au a rak si. Kumthang khat zakua sawmli November nikulen sarih ah khan San Francisco, American ram ah a rak chuak. A hringtu anu le pa hna hi opera dancer lam thiam le singer lasak thiam an si. Anu le pa hi an rian he pehtlai in hmunka dangdang ah khual a tlawng lengmang tawnmi an si. Biaknak lite ahcun Roman Catholic chungkhar an si. Myanmar ram Hong Kong nakin America ram ah hin an caan tam deuh cu an hmang. Chuapi unau pali a ngei hna. Bruce hi kuaunak min hi a ngei tam ngaite. Thanlung ti te hna cun Li Jialung ti te hna mah hi min hna hi minung tampi nih amah kuaunak ca khan an rak hman tawn. A can tam bik cu American ah a hmang, a ngakchiat lioah amah hi ngakchia lelpang le mi thekbak ṭha taktak a rak si tikah a chung le sikcak zong voi tampi a rak i hua. Ca lei van ti tik zongah hin Bruce Lee hi mi cathiam kho ngaingai a rak si. Khualei a kai lioah a nu le pa cu Hong Kong ah an rak kir i anih tu cu cawnnak a pehzulh ruangah America a um. Amah hi cathiam kho ngaingaimi a si tikah khualei zong ṭha tein a kai i mah tein aa cawmkeng khomi le timhtinhmi fekfuan a ngeimi a rak si. Sianginn ca a cawn chung zongah hin a nulepa hi hnahnawhnak pek le buai hi a rak duh hna lo. I an chungkhar hi miharsa tuk cu an rak si lo natein a nulepa phaisa hal i Hmannak in cun sianginn a kai manh, mah tein i kawl le a hluahchuahvi kha a rak duh ruangah zing fate tadin caphut aa hlawh i cuticun sianginn kainak cu amah in a rak ring tawn. Hihi amah nih aa thimmi le a duh deuhmi a si. Marcel Ackley hi amah a duhmi phun a si tikah chimtu saya zong a ngei lo. Nain a hmet lio te khan martial art training an tuah a rak hmuh ning paoh khan nifate amah in a rak chinh lengmang tawn. Zeitluk na a rak chinh le a rak zuam te ahcun cacawn caan a si lo poh ahcun a tlangpi in martial art practice nak ah a caan cu a rak pek dih i a thinlung la tu bik zong martial art hi a rak si. Cuti bantukin Marcel a rak duh tuk tikah cun caan tlawmpal hmanh a rauh hlanah a pa nih a fapa duhnak cu a rak theih i a fapa nih a rak duhmi phun cu a pa nih a zohpiak sawhsawh lo ti a lang. Bruce Lee nih a pa sinah cun Marcel ak cawn ka duh tiah a rak hal i a pa nih a sianginn cacawn a ngol lo ding le cawnnak a donh lo ding ahcun tiah a rak hnatlakpi. Cuticun a rak cawng i zuamnak competition phunphun hna ah a rak i tel. A rak duhmi phun a si tikah a pa nih a ruahning lengin mithiam ah a rak i chuah. Asinain a pa nih cun martial art lei nakin cun boxing lei ah hin i mer deuh ko tiah a rak forhfial. Nain boxing lei tu cu a duhmi le a huam phun a rak si lo ruangah Martial ark lei ah a rak i mer nolh ṭhan i biatak thlak in a rak cawng. Hiti Martial ark a cuanpa zong ah hin a cacuanmi cu tlolh lo, ṭha te le felfai tein a rak pehzulh peng i a rak i zuam ve caah a rilzet zong hi a chiakha tuk cu an si lo. Kungfu lei cu a rak huam tukmi phun a si tikah zuamnak competition phunphun ah ai tel lengmang i laksawng tampi zong a rak lak len tikah mi thei le hngalh zong a rak hlawh ngaingai. Hi lio caan ah pawcawmnak ca tiah kungfu a thiammi cu lamkam ah hmuhsaknak show a tuah i cuticun amah pawcawmnak kim cu a rak hmuh chuah lengmang. Hi voikhat cu Hong Kong in film director minthang taktak pakhat nih a fim thar thlak ding The Big Show timi ah a cangtu ding minung a rak kawl i America hmunka kip ah a rak i chok. Hi cu lio ahcun America tlangval pakhat lamkam ah martial arts show tuah in a paw a cawmmi a hmuh tikah mah cu nih cun a thinlung a rak lak ngaingai. Cuti anmah miphun a simi nih miphun dang hna hmai ah Zahpinak zeihmanh ngei loin pawcawmnak hrangah tiah a rak hmanmi cu a va hmuh tikah zaangfahnak a ngeih rualrual in zeitluk in dah zohchunh tlak taktak a si timi a hmuh ko rih. A flim tuah dingmi ah a cangtu ding minung a kawl lio caan zong cu a si caah Bruce Lee cu a rak sawm. Bruce Lee zong nih cun hmailei ka career hrangah caan ṭha tuk pei a si hi ti thei in a rak sawmnak cu a cohlan ve. Hong Kong ahcun an kir i a fim hmasa bik ding The Big Show timi cu thlak hram ah rak i thawk i pahrang talent ṭha taktak ngeimi a si tikah film an thlakmi a vun tlangzarh hnu lebang cun ruah ning leng in mizapi nih sunhsak le uar a rak tong. Hi film in hin phaisa tampi an rak hmuh fawn. Cuticun film a cannak ah amah tuah ding rul a sinak zawn paoh cu nehsawh le thiam taktak in a rak tuah khawh tikah The Big Show timi film hnu hin cun film i thla dingin sawmtu tampi a rak ngei cang. Hi film a can ahhin an tining paoh khan thiam taktak in a tuah khawh ding ngawt ko. Nain amah duhning star khan cun a rak tuah kho in a cawlcang kho rih lo. Director te duhning paoh khan a rak kal i martial art tactic le dance dangdang a thar rak hmuh chuahmi ngei len ko hmanhseh director te nih hnatlakpi lo caan le an i hmuh thiam lonak tete zong a um i a thil hmuh chuah thar pawl cu film ah a duhning in a tuah kho bal hna lo. Voikhat cu film an i thlak len cuahmah lioah an director pa mah duhning lawngte lak i Bruce Lee duhning paoh a hnontu, a duhning paoh in a kalpitu an director pa he cun i hmuhthiam lonak le i alhnialnak an ngeih tikah sau nawnbia an i al cang. Cu tikah Bruce Lee nih aa tuar ti lo i an director pa cu acal ah a rak cuh i cuticun an contract rak tuah cia cangmi vialte zong cu an hnonpiak dih ṭhan i an company in cun an rak chuah. Hi cu lio caan ahcun Shaw Brothers ngeitu le Director zong a si timi nih an film ser dingmi ah i thla dingin an rak limsoi i mah hi film ahhin aa rak i thla i hi film zongah hin a tuah dingmi rule zong paohkhat cu ṭha taktak in a rak tuah khawh dih. Hi lio caan ahhin amah chan lio ah martial arts master minthang Win Chun ngeitu pa Ip Men he zong an rak i zul tawl khai ngai. i amah sinah a cawngmi a si ti zong kan ti kho men ko lai dah. I Bruce Lee hi minunnem a si ko nain a thimphawh sual ahcun mi zuanhnawh hmang colhmi a si. Asinain Bruce Lee hi miṭha le minunnem a si ti cu zatlang theih a rak si. Martial art khi a thiam tuk hringhran ko natein i buainak hi zeitik hmanh ah amah nih a chuahpi hmasa bal lo. i buainak a chuah caan ahhin a daihter tawntu a si zungzal tawn. Cun retheihnak si ṭhalo hi aa sum kho taktakmi a si rih i takpum ca hrangah an ṭhat lo ning zong fakpi in a rak aupitu pakhat a si. Amah hi aa renreh kho taktakmi zong a si. Economic sipuazi leiah zohchunh awk tlak ngaingai zong kha a si. Asinain tein Bruce Lee hi mi nunsiang le miharsa bawmhchanhnak ah ngaihchiat chuahva tampi a thawh i aa rak i zuammi a si. Cun capo nih chuaksaih a huam le a uar ngaimi pakhat zong a si pinah komh a nuam ngaingaimi zong kha a si. A fim thlakpi hawile pawl nih a pawng ṭhutto a nuam tuk hringhran ti hi an chim lengmang ṭheo tawnmi cu a si. Kum thong ka zakua sawm ruk le kum li hrawng ah khan California ah kungfu hi a rak chimh lengmang tawn hna. Nain Tuluk pawl nih khan cun mah hi caan lio hrawng ah hin kungfu cu Tuluk miphun lawnglawng nih cawn ding a si tiah an rak ruah. Asinain belte Bruce Lee tu nih khan cun cu bantuk ruahnak cu sullam ngei lo ah a rak chiah tikah necro le Caucasian pawl cu kungfu a rak chimh hna. Voikhat cu cuka hmun ummi Tuluk miphun lakah lutlai le min ngei ngaimi pakhat Wang Jackman nih a rak zuamcawh. Wang Jackman nih teinak a co si ahcun Bruce Lee nih kungfu chimhnak nawl a ngei ti lai lo ti rak si. Mah hi lio an rak zuamcawhnak a video in an rak thlak lomi kha nihin ni tiang Bruce Lee a fan pawl nih an ui taktakmi thil pakhat a si. An i zuamcawhnak a hmun ah a um i a hmutu hna nih cun minute pahnih thum bak an i thuam manh lo tiah an chim. Wang nih hin ka tei ti lai lo ti a theih tikah zantak diam a rak zal. Asinain Bruce Lee nih cun a dawi i a sung ka khan cang tiah a ti hlan lo chung paoh cu a rak thuat peng ti a si. Mah hi hnu cheu khan Zalong tein kung fu cu a rak chimh khawh hna. Wang belte nih hin tuanbia phundang ngai aa rak i ngeih ve. Zeitindah tiah cun Bruce Lee he hin aa dir on ding bak kan si. Asinain a kut ka tlaih lai tiah ka kut kaa chuah liopi ah ngaihthlem bakin Bruce Lee nih hin a rak ka ṭhuat colh tiah a ti. Bruce Lee hi film cannak vawlei ah biatak thlakin a vun luh hnuah The Great Hornet te hna ah khan a rak i lang. Nain titvun ruangah i thleidannak a rak fah tuk lio caan a si tikah mah cu nih cun zeimawcan chung cu a tha a rak chiatter ngai. Asinain mah lio zongah cun uartu fan tampi a ngei manh cang i amah sinah kungfu a cawngmi zong tampi an rak um diam cang. Kungfu a chimhmi minthang le milar deuh pawl hna cu Steve McQueen, Chuck Norris, Jewish Lewis, James Coburn le Karim Abdul-Jabbar hna hi an si. A chimh man hi fak ngai a rak hauh tawn hna. Suimilam pakhat ah dollar zahnih le sawmnga te hna a rak lak tawn hna i a chim tawn lengmangmi cu cungman a fah deuh, an pek tam deuh paoh ah a sunlawi zia an hngalh i an i zuam deuh. teimaknak an chuah deuh ve i tei an rial deuh ti kha a rak chim lengmang tawnmi cu a si. Voikhat hihna cu Roman Polanski kungfu chim dingah vanlawng in Switzerland ram tiang a phan. A chan lio ah hin atu bantukin camera ṭha a rak um ve lo caah a cawlcangh hi a rang tuk i camera nih a rak thla manh tawn lo ti a si. Green Hornet film i ka tawlem a can lioah khan an thlaknawh ṭhan lengmangmi cu zeidang si loin Bruce Lee a cawlcangh a ran tuk lehpekmi kha a si. Cu tikah kut le ke huansam deuh in cawlter cang tiah an rak ti ti a si. Chuck Norris nih a fan pawl hna sinin biahalnak atu le tu a ton lengmangmi pakhat cu a taktak ah Bruce Lee he hin hodah aa tei hnga timi hi a si tawn. Hi hna pahnih hi aa dawt ṭhiammi hawikom ṭha tak kan si i huatnak zeihmanh a ngei lomi vun i ṭhuat ding cu a har ngaimi le a si kho lomi a si. Asinain vanṭhat ah The Way of the Dragon film ah khan an rak i ṭhuat chin tikah a hnu i Chuck chim ning ahcun Bruce Lee tei i tim cu tlangsang cung i tlak bantuk a si. Anih he i ṭhuat ding cun kei cu kaa tlak lo tiah a rak ti. Kumthong ka zakua sawmruk le kumli August ni hlei sarih ah khan kum zeimazat chung a rak zulh khalh cangmi America nungak Linda Emery he ṭhitumnak an rak tuah i fapa Brandon Lee le fanu Shannon Lee an ngeih hna. Bruce Lee hi Golden Harvest Company letin an i pehtlening a rak ṭha ngaingai i annih he hin film tam ngaite an rak tuah kho manh. Bruce Lee hi chungkhar zohkhenh lei zongah hin mipa fel le zohchunh awk tlak taktak zong a rak si rih. Phundang chim ahcun chungkhar pa bik dirhmun a tlinh taktakmi a si. Kan chim cang bang i mi nunnem le miṭha a si. Sinatein a thinhun cang ah hin cun celh hi a chuak ve lo. Mi nunnem le aa tangdor taktakmi miṭha cu a si. Kum thongkhat zakua sawmsarih le kum riat ah an rak chuahmi Golden Harvest nih a thlakmi Game of Death timi film an i thlak le can cuahmah lioah ruahlopi in a lu a rak fak i aa ṭhumhnak hotel ah a rak i hngilh. Hlim a thlakpimi nungak pakhat nih aanghilh a sau tuk cang tiah va thawh dingin a khaan ah a va kal hnawh. Asinain Bruce Lee cu a rak cat diam cang. Cuticun vawleipi nih King of Martial Art ti tiangin rak kawh a ummi Bruce Lee cu kum thongkhat zakua sawmsarih le kum thum cu lai ni kul ah kum sawmthum le kum hnih upa a ti ah hi vawlei cu a rak chuahtak. Kan chim cang bangin Bruce Lee nih hin fa pahnih a ngeih hna i Brandon Lee le Shannon Lee hna an si. Brandon Lee zong hi a pa bantukin martial art vawlei ah Wing Chun timi a dirkamhtu lakah aa telmi pakhat a si pinah film zeimawzat zong aa thla. Vanchiatah kum thong khat zakua sawmkua le kum li ah an rak chuahmi The Crow timi film an rak i thlak lioah Meithal kuan a deu hman dingmi ah kuan tak an rak telh sual i hi flim an can cuahmah lio kum thong kul zakua sawmkua le kum thum March ni sawmthum le nikhat ah khan meithal kuan nih a tlak i a nunnak a rak liam. Brandon Lee hi a thi ahhin kum sawmthum le kum riat upate lawng a ti rih. Cun a naunu Shannon Lee zong hi business person a si pinah actress zong a si chih i Flim tampi ah aa thla ve cangmi a si. Mah vial kha tutan caah cun za rih sehlaw a dang video na la thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.